Bibtej insellmilkom jiena Peter f'isem Leeds Life nilqagħkom u ntikom merħba dan it-teleshopping illi it-teleshopping tal-lum huwa tajjeb għal dawk in-nies, isimgħuni sew, illi għandhom bżonn misħun, ilma misħun u kiesaħ fl-istess ħin jew wieħed jew l-ieħor, imma m'għandhomx geyser jew m'għandhomx fejn jagħmlu geyser u allura ma jistgħux ikollhom il-misħun. Illum ħa nitkellmu dwar xi ħaġa verament interessanti, verament tajba u li qed tinbiegħ ħafna anke hawn Malta. Fil-fatt laqqas x'nurikom m'għandi għax anke is-sample kelli nbiegħ, però għandi filmat, għandna l-istock ġej, tajjeb, tistgħu ċċemplulna għalih ukoll, għandna prezz ukoll verament speċjali għalikom u qed nitkellem dwar l-Aquadon Smart Water Heater. Huwa vit Għandna filmat tagħha nurikom nispjegalkom kollox. Vit tal-ilma, normali, imma b'element ġo fih, kull m'għandek bżonn hi li jkollok plakka fil-viċin għax hu ovvjament għandu wire taħt tqabbdu mal-plakka u meta jgħaddi l-ilma joħroġ misħun ukoll. Jekk mhux qed tifhmuni, ħa jintgħallaw il-prezz. Il-prezz huwa dak ta' 69.90. Prezz verament speċjali Għandek vit sabiħ tal-istainless steel bit-temperatura ġo fih ukoll inkorporata plus li huwa geyser ukoll. Jiġifieri prezz huwa verament fenominali, 69.90. U araw daqsxejn kemm huja tajjeb anki b'żempju jekk għandek xi snack bar żgħir u għandek fejn taħsel it-tazzi ma taħsilhom bil-kiesaħ biss m'għandekx misħun u trid tibda taħsel it-tazzi bil-misħun għandek xi bar żgħir hekk U m'għandekx fejn tagħmel geyser? Tajjeb, jew inkellek forsi għandek xi karavan u trid ilmi sħun u m'għandekx geyser, jew forsi jekk għandek xi post ieħor fil-garaxx, pereżempju, għandek sink imma m'għandekx misħun u m'għandekx dawl forsi biex tagħmel geyser, post biex tagħmel geyser. Tajjeb, imma għandek id-dawl faċilità ta' plakka tista' jkollok ilmi sħun ukoll. Insomma, ħantikom l-ideat jiena minn fuq il-filmat. Sur Direttur, Tlaqna bil-filmat. Ibdew ċemplulna, to one, three, four, to eight, four, four. Araw daqsxejn. Eh, per eżempju, washroom, garaxx, je fejn inti m'għandekx per eżempju misħun u trid toqgħod tqandel il-misħun ġo xi banju biex taħsel il-ħwejjeġ, araw daqsxejn. U ilma kiesaħ, forsi jekk għandek washroom. U araw se ntukom aħna, araw xi ġmiel ta' vid se ntukom, oh xi ġmiel. Issa, Dak ġo fih għandu element, ħbieb tiegħi, illi jekk int titfgħu fuq il-misħun, se joħroġ ilma sħun. Jekk int ħa titfgħu fuq il-kiesaħ, se joħroġ ilma kiesaħ. Tajjeb, araw daqsxejn. Dak huwa t-temperatura wkoll. Tajjeb. U tistgħu taħslu t-tazzi bil-misħun. Kull m'għandek bżonn inti, ovvjament, ilma. u għandek bżonn ukoll plakka hemm hu l-element araw daqsxejn l-element li jibda jsaħħan u l-ilma li jgħaddi minn mal-element se jibda joħroġ ilma sħun tajjeb araw daqsxejn u tevita li toqgħod twaħħal geyser illi jkun ingombranti forsi m'għandekx fejn twaħħal geyser tajjeb u allura l-ilma jibda jiġi kiesaħ u mbagħad Kif ovvjament qed jorikom hawnhekk li min għandu geyser ikun qiegħed daqsxejn 'il bogħod, il-geyser, tajjeb, ħa tibdew tirċievu kontijiet tad-dawl għax biex ovvjament jasal l-ilma sħun għandek ikollok geyser 'il bogħod, tkun qed taħli diġà għad-dawl qabel ma jiġi l-misħun għandek, mentri dan il-misħun qiegħed fil-vitt tal-ilma. Eżempju ieħor, pereżempju, żmien il-barbecues issa kemm hawn nies illi għandhom vit tal-ilma barra fejn il-pool jew fil-bitħa biex ovvjament jaħslu l-platti, però m'għandhomx geyser, jew jekk jagħmlu geyser se jiġi ikrah, se jiġi jidher. Ħa jkollok il-misħun xorta ħabib tiegħi, ħa jkollok il-misħun għax l-aquadon huwa wkoll bil-misħun, huwa ilma kiesaħ jew inkella ilma sħun kif trid inti, Il-prezz tiegħu speċjali, 69 ewro u 90 ċenteżmu tal-ewro biss, bib tiegħi, xi tridu iktar imma vit tal-ilma illi huwa geyser ukoll. Qegħdin taraw għax fejn hemm dawk in-numri jinbidlu, dik hija t-temperatura. Hemm taħt hemm element illi jekk int titfgħu fuq is-sħana se joħroġ ilma jaħraq. jekk int ħa titfgħu fuq il-blu se joħroġ ilma kiesaħ u la għandek bżonn geyser, m'għandek bżonn xejħ li f'plakka fil-viċin għaliex taħt hemm wajer ħbieb tiegħi irid tkun titqabdu ovvjament ma' plakka taħt is-sink jiġifieri m'għandekx żgombru taħt is-sink ħa toqgħod timla taħt is-sink b'xi geyser m'għandekx għalfejn ħbieb tiegħi. Araw x'kumdità assoluta qed noffrulkom bl-Aquadon Smart Water Heater, ħbieb tiegħi. Mela ċemplulna issa stess fuq 2-1-3-4 2-8-4-4 u nġibuhulkom id-dar għal €69 u 90 ċenteżmu tal-ewro biss, 69.90 ħbieb tiegħi. Oh, araw! U kemm hu sabiħ! Mhux ovvja, kellhom jagħmlu mixer sabiħ biex jidher ġol-kċina. U mhux hekk, Għandek fuq, l-ispout ta' fuq hija bil-molla wkoll, ġifieri tista' ċċaqalqu fejn trid inti. Tajjeb? U pereżempju jekk int trid taħsel xi ħaġa bil-misħun u m'għandekx misħun, mhux toqgħod tikkonfondi, issa għandek hawn wara ħfejnu. Qegħdin taraw, anke jekk trid tagħmel xi sink barra inti, għandek il-misħun. Kulma rrid tagħmel tqabbdu inti mad-dawl plakka biss mad-dawl biex ovvjament ikollok il-misħun. Mela ċemplunna issa stess fuq 2134244, tnejn wieħed tlieta erba' tnejn tmienja erba' erba'. Araw dak li għadtilkom jiena. Dak huwa, hemm hu, l-Aquadon Smart Water Heater. Għandek element, fejn għandek in-numri jiċċaqalqu, t-temperatura, hemmhekk hemm element hemm ġew li waqt li għaddej l-ilma, se joħroġ l-ilma Jaħraq, ħbib tiegħi. U allura int kull m'għandek tagħmel iċċempel issa stess, two one three four two eight four four. Jekk int titfgħu fuq il-blu, se joħroġlok ilma kiesaħ biss, eh. Jekk titfgħu fuq l-aħmar, se jibda jsaħħan ukoll. Qegħdin taraw, qisu mixer normali, ħbib tiegħi. Imma m'għandekx geyser, dak il-vantaġġ. Għax m'għandekx fejn tqiegħed geyser, għax se jiġik ikrah il-geyser. Tajjeb fejn fejn se jiġi jidher, jew inkella m'għandekx biżżejjed spazju taħt il-bank tal-kċina imma tixtieq nagħam is-sħun biex tnaddaf taħsel il-platti u t-tazzi, eh, ġifieri araw daqsxejn kemm huwa tajjeb dan l-Aquadon Smart Water Heater. Araw daqsxejn, ħbieb tiegħi, int kull m'għandek bżonn ilma sejjer għal ġol-vit, il-vit kif qed norukom issa għandu element Illi ovvjament l-ilma jgħaddi minn mal-element u joħroġ mis-sħun. Orejniekom kif plakka għandu bżonn biss fil-viċin tajjeb biex tqabbad inti l-Aquadon Water Heater mal-plakka. U jkollok ilma kemm trid bil-misħun, mhu se jispiċċalek qatt. Għax l-element jibqa' jsaħħan, l-ilma jibqa' għaddej minn mal-element u l-ilma jibqa' ġej mis-sħun ħbieb tiegħi. Tajjeb? U ovvjament ħa tiffrankaw mill-kontijiet tad-dawl il għaliex mhux qed isaħħan geyser sħiħ Tajjeb, għandek geyser ta' 30, 50, 80 jew anke 100 litru u araw il-kont tad-dawl li ovvjament jiġik biex issaħħan geyser sħiħ ilma mentri dan se jsaħħan biss dak l-ilma li int għandek bżonn. Qegħdin niftehmu? Kif tiftaħ l-ilm is-sħun se jibda jsaħħan l-ilma dak li int għandek bżonn biss, kif telgħaq l-ilma mhux se jibqa' jsaħħan, se jieqaf. Qegħdin taraw x'invenzjoni di kemm hi tajba ħbieb tiegħi. Mela ċemplulna issa stess two one three four two eight four four u taraw, kulħadd jaf illi bil-misħun kulħadd se jaħsel aħjar, li bil-misħun kulħadd se jmur aħjar fit-tindif għax jekk ikollok xi ħaġa biex ċaħam biż-żejt magħqud pereżempju, tajjeb, bil-misħun se jdewweb kollox u int għandek bżonn il-misħun u misħun nirrepeti, misħun se jkollok biss dak li qed tuża! Kif tara il-fit tal-ilma se jieqaf isaħħan, ħbieb tiegħi, għax dan għandu għandu element inkorporat fil-fit tal-ilma. Ġifieri kif imiss ovvjament l-ilma mal-misħu, mal-element, se joħroġ ilma jaħraq. Tajjeb, kif int tiftaħlu fuq il-kiesaħ, Mhux se jibqa' jsaħħan, għax se joħroġ ilma kiesaħ. Kif tagħlaq il-fitt tal-ilma, l-istess, mhux se jibqa' jsaħħan, għax inti mhux qed titolbu l-ilma. Kif inti titolbu l-ilma bil-misħun, jibda jsaħħan, l-Aquadon Smart Water Heater, il-bqija mhuwiex se jsaħħan. U inti ħa jkollok il-misħun kull imkien, int mhux se jkollok geyser imkien, Tajjeb, jekk int m'għandekx fejn tagħmel geyser, ma jimpurtax, xorta se jkollok il-misħun ħbieb tiegħi. Mela ċemplunna issa stess fuq 2-1-3-4-2-8-4-4. U araw daqsxejn, għandkom ukoll l-ispout li tiċċaqlaq, isha molla biex niftehmu, u dik hija komda wkoll biex jekk tkun trid timla xi borma u ma toqgħodlokx il-borma, kemm tgħolli l-ispout 'il fuq. Araw daqsxejn x'kumdità qed noffrulkom aħna ħbieb tiegħi. Mela ċemplunna issa stess fuq 2-1 Tlieta erba' tnejn tmienja erba' erba' two one three four two eight four four u aħna nġibuhulkom id-dar, għall-Għawdxin tistgħu tmorru għand il-ħabib tagħna Abela Health and Beauty Centre, The Soldani Street ġewwa Rabat Għawdex. Kemm hemm nies, qaluli Peter taf kemm hawn nies illi għandna barbecue u fejn il-barbecue armajna daqsxejn ta' sink biex ovvjament naħslu l-platti u t-tazzi wara l-barbecue imma mbagħad m'għandix fejn nagħmel geyser għax jiġi jikrah il-geyser jekk indendlu fuq barra u m'għandix post taħt is-sink għax din mhix kċina normali din hija biċċa ta' kċina żgħira għal fejn il-barbecue. Kemm qaluli sibtu tajjeb, daqsxejn ta' fitta l-ilma ħej, kemm tqabbdu ma' plakka, U jibda' ħireġ il-misħun, iva, ħbieb tiegħi. U jien għadtilhom, Jixgħal l-element meta inti qed titolbu l-ilma misħun biss. Meta inti ftaħtlu fuq il-kiesaħ, l-element mhux se jaħdem. U meta inti għalaqt il-fitt tal-ilma, l-element mhux qed jaħdem l-istess. Jiġifieri jkun mitfi l-element, Tajjeb, mela l-element se jaħdem biss meta inti tfajtu fuq il-misħun u trid il-misħun. Hemmhekk se jaħdem biss l-element. Il-bqija, meta inti ftaħtlu fuq il-kiesaħ, tajjeb, se jibqa' kiesaħ, l-ilma u l-element mhux se jaħdem, u meta inti għalaqt l-ilma, m'għandekx bżonn l-ilma, l-element se jintefa' ukoll. Tajjeb, jiġifieri mhux se jkun hemm element jaħdem. U araw daqsxejn allura ħbieb tiegħi qed iġibulkom demonstration, tfajna silġa, tajjeb, is-silġa taħt l-akwadon ittaqbet bi sħana, tant għandu misħun verament tajjeb kif wieħed għandu bżonn fil-bank tal-kċina. Tajjeb, mela allura ċemplu n-ngħa issa stess, two one three four, two eight four four, tnejn wieħed, tlieta erbgħa, tnejn tmienja, erbgħa erbgħa. U aħna nġibuhulkom id-dar, free delivery, għall-Għawdxin tistgħu wkoll tmorru għand il-ħabib tagħna Abela Health and Beauty Centre, illi jinsab Desuldan Street ġewwa Rabat Għawdex. u intom ukoll hemmhekk tieħdu l-istess offerta tal-Aquadon Smart Water Heater għal 69.90. Tafu li kien hemm min qalli wkoll qalli aħna għandna restorant, qalli imma fejn naħslu t-tazzi wara l-bar m'għandix fejn nagħmel Geyser? Qallu Bilfors irrid naħsel it-tazzi bil-misħun, hux vera? Meta n-nies jiġu jixorbu wara xulxin, irrid naħsel it-tazzi sew. Qalli Peter kemm sibnih tajjeb dan l-imniefaħ dik il-kelma użali, dan l-imniefaħ vit, qalli. Qalli kull darba li niftuh fuq il-misħun, tara l-misħun ġej. Qalli hawn kan nistgħu nużawh fuq il-kiesaħ u l-element tat-tlu ma jaħdimx hemmhekk, mhux qed taħlu dawl jiena, qalli vera invenzjoni tajba. Araw, Daqsxejn kif jaħdem tal-aħħar. Dak jaħdem biss, araw, l-ilma jiġi jaħraq biss meta inti titolbu l-misħun. L-element jiġi jaħraq u l-ilma jiġi jaħraq. Meta int, kemm għandek tagħmel tqabbadlu plakka fil-viċin, dak kollox. Meta inti tlabtu l-ilma kiesaħ, il-mixer, l-element mhuwiex se jixgħal, le. U meta inti għalaqt l-ilma ovvjament, l-element se jkun mitfi wkoll. Eh, araw daqsxejn, jiġifieri li mis-sħun se jiġi biss, l-element se jaħdem biss meta inti tlabt il-mixer il-misħun. U vit huwa sabiħ, preżentabbli ħafna, jekk inti titfgħu fil-kċina tad-dar tiegħek mhux ħa jkerraħlek il-kċina u għandek in-temperatura nkorporat miegħu wkoll, jiġifieri ħbib tiegħi għandkom xi ħaġa biex titkessħu biha Jekk intom tagħmluha d-dar tagħkom jew fil-restorant tagħkom jew fil-bar tagħkom fejn tridu intom, l-Aquadon Smart Water Heater għal 69 ewro u 90 ċentesmu tal-ewro biss. Tal-aħħar ħa ngħidilkom ħbib tiegħi itlu' fi studio. Mur ixtri mixer b'69.90, mur ixtri geyser miegħu B'sixtynighnajnti wkoll? A tara ssibux? U żgur li le! Mela ċemplu n-nagħsta stess, ħbib tiegħi. Ehm, grazzi ta' qogħdu tarawna. Jiddispjaċini li laqqas is-sample m'għandi miegħi imma verament eh, is-sample benih ukoll però għandna l-istock, tinkonfondux, ċemplulna. Jiena Peter f'isem Leeds Life insemmilkom u grazzi tal-li qogħdu tarawna, l-Aquadon Smart Water Heater qiegħed hemm għalik li qegħdin tarana. Jiena Peter insemmilkom grazzi u saħħa. Ciao ciao.